Кәф хәрефе. Кәф хәрефе. Ничек кәфнең язылганын аңлар өчен, язылышын аңлар өчен тактага карыйбыз. Сызык кирәк булачак кәфнең язылышын аңлар өчен. Кәф хәрефе ул һәрвакыт безнең сызык өстендә урнашкан э, э, хәреф. Ул сызыкның астына бер вакытта да төшмәячәк. Өстән менә шулай итеп башланып, аска китә. Әйләнеп менә мондый круг ясый. Һәм менә бу җирендә аның долларга ошаган бер элементы була, бер өлеше була. Бу кәфнең алфавитта тора торган формасы. Кәф. Ул инде долларлы хәреф итеп исегездә калдырсагыз да була. Исеме әйттек. Кәф. Бирә торган авазы к. К. К. Ул нечкә аваз. Нечкә хәреф булды. Хәзер инде карыйбыз, э, ул э, сүз башында ничек килә. Сүз башында э, менә болай иттереп дәл хәрефенә ошаган шундый әйтәбез дә, менә монда язып куябыз шушындый бер кыек сызык. Менә сүз башында ул шушындый формада булачак. Кәф. Үзенең үзеннән арттагы килә торган хәрефкә тоташкан урыны булачак. Менә бу урыны белән тоташкан. Сүз э, уртасында э, языла. Менә бу яктан, ун яктан язылып киләбез, киләбез, монда менеп китәбез, аннары менә болай төшәбез. Аннары менә бу урынына шушылай сызык өстәп куябыз. Монда да аның тоташкан урыннары була. Менә бу урыны үзеннән алдагы килгән хәреф белән, менә бу урыны белән үзеннән арттагы килгән хәрефкә тоташкан була. Ә инде сүз азагында ул үзенең беренче алфавиттә тора торган матур кыяфәтен алачак. Тик аның сторганда менә бу сызык үзеннән алдагы килә торган хәрефкә тоташкан сызыгы бар. Аның исеме кәф. Хәзер инде карап китәбез хәрәкәләр белән. Иң беренче без фатха белән карыйбыз. Фатханы язып куябыз хәрефнең өстенә, шундый кыйгач сызык һәм укыйбыз кә. Кә. Кә. Кә дип. Икенче хәрәкәбез безнең кәсра һәм ул һәрвакыт язылган булачак хәрефнең аскы астына кыйгач сызык кебек. Менә бу безнең кәсра һәм без укыйбыз ки. Ки. Ки дип. Өченче хәрәкәбез, дамма. Ул һәрвакыт хәрефнең өстендә була, кечкенә генә өтер формасында. Дамма белән кәф хәрефе ку. Ку. Ку. Кә, ки, ку. Кә, ки, ку.

Әлифне, аның өстендә хәмзә була, аның өстенә фәтхәне һәм укыйбыз әк, әк, әк. Әк. Менә бу урында инде әйтеп китергә кирәк безгә. К хәрефен әйткәндә, э, сәкен белән к хәрефен әйткәндә ниндидер хава чыккан кебек. К, к, к. Шундый э, э, хава белән бергә чыккан кебек була. К, ки, ку. Әк. К, ки, ку. Әк. Кә, ки, ку, әк. Менә бу кәф хәрефе, гарәп алфавитының кәх, кәф хәрефе безнең татар кәсеннән бер әйбере белән дә аерылмый. Без сөйләшәбез, кәгазь, каләм һәм кул шундый безнең татар телендә булган к хәрефенә ошаган. Кәф хәрефенә мисалларны карап китергә үзебезнең китабыбызның 16 нчы битен ачабыз.

Кә, ки, ку, әк. Һәм бу дәрестән тагын без бер әйберне аңлап китергә тиешбез. Кә хәрефен сәкен белән әйткәндә, ниндидер к, к, к дигән аның сыйфаты бар. Как будто безнең һава белән бергә чыга. Әк, әк. Әк. Һәм язылышына игътибар итергә кирәк. Язылышында безнең кә хәрефе э, сүзнең башында ничек языла, уртасында ничек языла һәм азакта ничек языла. Әгәр дә сез шушы материалларны төшенеп калган булсагыз, сез инде э, бу дәресне үзләштергән булырсыз, иншаллаһ. Шуның белән дәресебез тәмам. Мин сезне баш, э, башка дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.